Din hija intervista oħra minn din is-sensiela li d-Dipartiment tal-Malti qiegħed jagħmel ma' Maltin li ma baqgħux jgħixu hawn Malta imma li żammew il-kuntatt tagħhom ma' pajjiżhom u ma' konċittadini oħrajn mhux biss minn aspett personali imma anke permezz tax-xogħol tagħhom li jinkludi xi forma jew oħra ta' kitba. Illum, tnax ta' Lulju 2023, qed niltaqgħu ma' Lawrence Dimech. Lawrence, l-ewwel nett grazzi ħafna talli aċċettajt illi tiġi intervistat minni. Xtaqt insaqsik kemm ilek nieqes minn Malta inti? Mm. Long ta' eh, jiena tlaqt minn Malta meta kelli 18 sena in 1954. Ġifieri eh, kważi what 65 years ago. A long time, u oh, ma ma bqajt nżomm il-kultura, insomma, ma eh, Fix-xogħol li dejjem kelli konnessjoni ma' Malta, allura għal dejjem. Eh.
Għadek kemm għattilna, imma bqajt inżomm il-kultura. Spjegana xi trid tgħid biha din.
Well, eh, jiena meta ngħid il-kultura ġifieri għalkemm għalkemm jiena żewġt ma' mara Maltija imma kellha biss ħdax-il sena meta ġew l-Awstralja, imma huma l-familja wkoll żammew il-kultura fis-sens li kienu jitkellmu bil-Malti, jieklu Malti, baqgħu jżommu dik it-tradizzjonijiet Maltin ngħidilhom jiena. tilfu ftit mill-irsim Malti tfal tas-second ġenerazzjoni imma xorta baqgħu baqgħu konnessi mal-lingwa Maltija, mhux li jitkellmu mhux li jitkellmu ehm, continuously jew jew xismu, imma imma jifmu bil-Malti u u u u eh, is-sitwazzjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal mal-lingwa iktar l-iktar ħaġa diffiċli biex iżommu s-second ġenerazzjoni. Mhm. E, u ħafna, ħafna, jina nagħti l-eżempju tal-familja tiegħi. Peress il-mara tiegħi ġiet hawnhekk minn ta' kienet żgħira, allura e, meta nitkellmu jiena u l-mara ma nitkellmux bil-Malti kurrenti, kif qed inkellem lilek issa, nitkellmu biċċa Malti u anke miegħek nitkellem biċċa Malti u biċċa bl-Ingliż. Miegħek iktar qed noqgħod attent li nitkellem imma mal-mara iktar nfajru bl-Ingliż milli bil-Malti. Il-Malti mara titkellem ta' bil-Malti mhux ħażin. Imma x'irid ngħidlek? Allura tfal ma jisimgħux il-Malti kurrent, jisimgħu eh, ma sajjalli xi ħaġa għaw xbejniet, pastizzi, imma ma jitkellmux kurrent, għax ma jisimawx il-Malti kurrent, jisimaw il-Malti mfarrak. U dik waħda mill problema l għanna eh, fil-bejnietna ġiviri, fil-familja tijaj, u naħseb ħafna familji oħra.
Semmejt il-lingwa u eh, parentesi, tkellem kif tħossok komdu, mhux għax qed titkellem miegħi, tipprova tagħmel sforz, tinkwetax, eh, dawn huma affett naturali wara kollox, ilek nieqes daqstant. Ehm, semmejt il-lingwa. Issa dik il-ħaġa li l-aktar li bnidem tiġiħ f'moħħu, veru, meta meta nitkellmu dwar il-kultura. U l-identità. U l-identità, proset. Barra l-lingwa. Għaliex il-lingwa mhux inti biss issemmija, issa l-iktar ħaġa li hemm mal-qalb dak li jkun. Barra l-lingwa hemm forom oħrajn u semmejt l-ikel ukoll parti importanti mill-kultura, l-pastizzi u l-ġbejniet, per eżempju. Barra l-lingwa u l-ikel, hemm aspetti oħrajn kulturali illi b'xi mod inti, il-familja tiegħek, il-komunità Maltija hemmhekk eh, żammejtu
Eħe, għaliex imbagħad inti tibqa' iżomm it-tradizzjonijiet, per eżempju, per eżempju, hekk organizzajna tim tal-futbol, semmejn eħmel Eagles, per eżempju, hekk għandna għamilna stadium, semmejn eħmelita stadium, hekk eh, iżżomm dak il-link ma' pajjiżek, allura eh, eh, taqpa mhux ġast il-lingwa, u mbagħad tarġa' aħna peress li ġejna fi żmien meta u hekk kien hawn ħafna discrimination u anti-migrant feeling fl-Awstralja, bħalma qed jiġrilkom Malta issa intom, eh, hawnhekk meta ġejna l-Awstralja aħna kulħadd kien jgħidlek you're a wog, go home, eh, għalfej ġejtu għaw, qed taħdulna xogħol. Ġifieri, we needed to, to use a crutch. Ridna, allora xamenna, kena norganizzaw l-laqdiet Maltin. So, issa meta organizzajna l-laqdiet Maltin, zammejna per eżempju bata minna l-banda Maltija, bata minna iċ-ċelebrazzjonijiet, kienu 8 ta' settembru, zammejniha, kien hemm xi xi xi ehm, xi avvenimenti oħra importanti fl-istorja zammejnihom ukoll u it-tfal sakemm ikunu żgħar, sakemm ikunu forsi up to the age of 13-14, tista' tiddominhom fis-sens mhux tiddomina, tista' toħodhom miegħek. Meta ċertu età mbagħad it's very hard biex tkompli toħodhom Eh, per eżempju, biex inkompli noħodhom la Vallet Club jiena on Saturday mbagħad immorru fejn iridu huma. Eh, eh, imma allura dejjem tiqpa' daqsxejn dik il-link, ehm, mhux daqsxejn, il-link kienet hemm u żammen żammejniha ħafna bil-laqdiet li organizzajna. Laqdiet kienu importanti ħafna għax kieku kieku inti tiġi u tgħix barra fejn għandna laqdiet titlef ħafna mill-konnessjoni ma' Malta. Lores qed issemmi daw l-għaqdiet. L-ewwel net, l-għaqdiet għadhom jiffunzjonaw jiġifieri llum il-ġurnata? Ħa ngħidlek, illum il-problema li għandna bl-għaqdiet huwa li il-Malta born dejjem qed nixkienu aħna u qed nixkienu bl-ikra jiġifieri minn kull ċensiment tal-ieħor eh, eh, noqsu 6-7 thousand jiġifieri, il għaliex għaliex għax nies bħali li ġew fil-ħamsinijiet sittin snebi. Alright? Daw kellu koll għandhom 70-80 sena. They're all dying. Jina I'm 87, ġifiri wasalt u koll fl-axħar tijaj. xirrit ngħid, allura ma baqgħux ġejjin Maltin, il-Maltin minn Malta naqsu inna naħseb 30 sena jekk mhux iktar milli billi billi jiġu l-mqalla xi ġara il-Maltin tal-Awstralja, l-Malta born, they're all over 60, 70 iż-żar iż-żgħar nitkellmu xi darba oħra il-Maltin iż-żgħar diffiċli ħafna qed insibuha diffiċli ħafna biex nżommuhom eh, I mean, they're proud to be Maltese, ma rix najta, u tfal tiegħi kollha jgħidu my father and mother are Maltese, they all love to go to Malta, imma ma tantx nistgħu nżommuhom fil-qalba tal-komunità għaliex dawn twildu hawn. M'għandhomx problema bil-lingwa. Ħadd ma se jgħidilhom you're a Dago or you don't look like illum l-Awstralja one in four huma foreigners anyway. Jiġifieri m'hemmx id-diffikultajiet li kellna aħna mingħand ġejna hawn. Illum once li titwiled hawn u ma titkellimx bil-lingwa u ma titkellimx bl-aċċent kif nitkellmu aħna, you're an Australian, I mean, mhux iktar iktar l-Awstraljani saru foreigners minna, inqelbet l-affari. Intom qed tgħaddu minn dik il- minn dik il-problema Malta illum, kif kif kif għaddejna aħna fil-ħamsinijiet. Għax meta ġejna aħna konna nagħmlu l xogħlijiet, dawk ix-xogħlijiet li ma kienux ridu jagħmlu l-Awstraljani, we were on the fridge, mhux kulħadd tat, għax jiena qatt ma kelli problema, imma imma the bulk of the Maltese li ġew France għaddew minn dik il-problema, eh? u veru, veru li inti you didn't look u dak iż-żmien konna Italjani, il-Griegi u l-Europeans, ma tantx kien hawn Asians u kif ġejjin illum. Ġifieri eh, eh, if you looked bloody Italians and, and, and Greek and Maltese, you weren't very much liked. Um, ġifiri, Hemm diffikultajiet anyway. Loren, ħalli nieħdok lura, ħalli nieħdok lura fiż-żmien. Meta allura intom kontu għadkom kemm taslu jew għadda żmien imma mhux ħafna, kif qed inti eh, waqqaftu daw laqdiet anka bħala bżonn illi żommu kuntatt mal-pajjiż li ħallejtu warajkom. Meta Because you need also, sorry, you needed someone from your own culture, your own... Inti, inti anki illum hekk tmur toqgħod Londra, inti tibda tmur toqgħod fejn tmur toqgħod barra tibda tipprova ssib xi Malti. Jiena niftakar, għall-ewwel kont immur Canberra biex nistudja jew biex għal xi lecture. kont immur ximkien u nibta nipprova nara l-Maltin biex nara xaħt biex tkellmu. Għax barra minn pajjiżek donnok iktar issir qawwi fil-kultura u fil- you're more proud to be Maltese outside of your own country, issa ma nafx, ma jina għaddejt minn dik l-esperienza. Sorry, ta' Le, le, le, anzi, anzi, u dan huwa komment l-inna jisaj interessana ħafna. Kont qed ngħidlek, ħa nieħdok lura fiż-żmien mela, meta intom kontu għadkom kemm taslu, eh, il-ġenerazzjoni tiegħek, qaqqattu qaqqattu daw laqdiet. Fl-aqwa tagħhom daw laqdiet, x'kienu jkunu l-attivitajiet li kienu li kienu jorganizzaw?
kien attivitajiet jina jina iktar kont għaw jina iktar għama futbol fanatik, ġiviri għamilna tim tal-futbol, imma imma per eżempju il-funzjonijiet li konna namlu, anki to raise money, ma kienux konna namlu ballijiet, konna namlu affarijiet oħra. Eh, imma kien hemm maqdet oħra u għad għalna għadet illum, per eżempju għandna il-Maltese Cultural Association għandek għandek eh, la Vallet Social Center għandek eh, anki ħafna reġjoni ħafna eh, għaqdiet reliġjużi per eżempju, eh, anki tal-mużew għawek, fjorexxew u għamlu għamlu ħafna. U bad ġew ġew bħal bħal il-Missionary of St. Paul ta' San Ġużepp nadilhom jien għax mm. mill-ħamru. Imma xi ngħidlek, ġifieri u f'dawk iż-żminijiet ukoll is-saċerdoti kellhom ukoll ehm, daqsxejn iktar rabta mal-komunità, l-ewwel nies kien hawn ħafna saċerdoti, illum ma baqa' ħadd. Illum diżastru laqas insibu nsibu nsibu Malti, saċerdot. Eh, abbandunawna u koll. Imma insomma, imma dak iż-żmien kien hawn is-saċerdot Maltin. U mbagħad fil-ħamsinijiet iktar eh, għax kienu jiġu mal-immigranti insomma u da. Iġir kellu ħafna influenza s-saċerdoti Maltin u anki llum pereżempju jorganizzaw il-funzjoni tat-8 ta' Settembru fil-Katidral ta' Sydney, mhux ċajt jiġifieri, mhux xi parroċċa żgħira fil-Katidral. Ġieli jkollhom 2000 people, jiġifieri qatt dik l-ikbar waħda, jiġifieri l-Maltin ir-reliġjon għadu importanti, speċjalment qed nitkellmu fuq il-Maltin kif għadna qabel Malta born Ma tantx tara żgħażagħ taf it-8 ta' Settembru, il-Knisja ġifieri, imma imma il-Malta Born għadhom għadhom influenzati mir-reliġjon.
Lawrence, inti naf li anka involut ħafna fil-kidba. Mhux kidba ta' romanzi jew poeziji, imma kidba ġurnalistika. Eħe. Tina ftit informazzjoni fuq il-ħajja tiegħek bħala ġurnalist Malti fl-Awstralja li saħan sitra jikteb bil-Malti terġa. Eh, well, jiena kont iffurmajt l-ewwel ġurnal, mhux l-ewwel ġurnal, x'kienu ħafna ġurnali, imma The Maltese Herald Jiena kont l-ewwel editur. Dom ta' xar snin editur mbagħad wara tħalt mal-Malta High Commission u mbagħad daħal li novella u li novella dam another 50 years fil-mod. Jiena dejjem bqajt involved fil-mod iskerar għax ngħidlek il-verità minn wara minn wara l-kwinti jiena kont immexxi u mhux immexxi il-kontribuzzjonijiet u kitba u editing u kont namil ħafna l-lavolja kont kont ma. Ġiviri dan għet nitkelmu, għet nitkelmu il-Maltese Herald bdiet ħanajlek July 19 għax għamilt 1961 u damet damet kważi 52 u u it was an icon, eh, il-Malti sħera l-ewwel kienet l-ewwel bdejna kull xar, u bdejna kull 15, u kienet every day, ġifieri that 24 pages every day. Eh, ehm, il-ħabib tiegħi li novella għamil ħafna xogħol fuqha, issa mejjet miskin. Eh, eħe, ġifieri dal-aħħar eħe, u jiena barra minn da kont korrispondent mar Rediffusion. Kont nagħmel il-kontribuzzjonijiet tiegħi mar Rediffusion. Umbat meta spiċċa Rediffusion xandir Malta or whatever they, they call it after that. Eh, u kont kont korrispondent ma' l-Union Press for a long time, meta ngħid correspondence kont nikteb regulari fit-torċa ġifieri jiena kelli every Sunday for xi 25 years ġifieri mhux kont nikteb kuljum. Ehm, eh, u anke fuq it-Times kont nikteb, u mbagħad in-1982 ġejt Malta for a holiday. U b'inċident mort it-Times jien biex inkellem il-Bibli Kelly u offrew li ġob daw out of the blue. Kien se jirtira Charles Abela Mizzi mill-berqa. U tħalt jien minn floku. eh, fil-bera eh, ġifiri mbatt għamil xi sentej Malta mal-bera u t-Times insomma u da u meta tlaqt jien irriplejsjani Lawrence Grek. Ġifiri kelli kelli daqsxejn ta' konnessjoni ħafna ħjar minni daw kienu it-tnejn kienu brillanti ħdejja. Eh, Charles Abela Missi nibqa' niftakru għax bis-saħħa tiegħu għax jiena kont għadni nibda ġurnaliżmu u f'daqqa waħda sibt ruħi ma xi erba' żwiemel hemm fil-berqa. Konna żmien ħadd konna żmien mingħajr kompetizzjoni ta' ħadd jiġifieri ħadd kulħadd jiblaġġja la manti ħadd ma jagħmel xejn. Imma e, e, e, biex nagħmlu ġiex paġni konna xi ħamsa mhux bħallu. Imma rixxirid, imma I got a lot of experience ma' dawk in-nies eh, u l-Malti improvjajtu ħafna. So, that's how I started. U bat, eh, meanwhile, ġivir meta ġejt lura komplejt il-Malti Sħeral, komplejna nisviluppawa, bat minn għamilni every fortnight, but every week. Ehm, Ġviri dejjem fil-ġurnalizmu kont, u dal-axħar il-Maltese Herald spiċċat fit-2013 u dal-axħar xar snin bdejna The Voice of the Maltese, which kważi imma kienet online u it was printed as well imma issa sa neqelbuha kważi totally online anyway.
Lawrence, Lawrence, ġviri, ħana ran femtek sew, inti konġejt vaganza, u pero bqajt għal xi sentejn u rritornajt lejn l-Awstralja, sewa eh. fim? Eħe, eh, eħe. Eh, ħani nieħdu din l-istorja interessanti tal-Maltese Heron. Mela, bdiet bdiet ħarġa kull xar, un bat ħarġa kull 15. Kumbagħad ħarġa kull ġimgħa. Eh, imma kelkom staff full time jew da kollu amor propju? Le, le, dejjem kellna, jiena dejjem l-ewwel għaxar snin full time kont. Sewa. Jiena mhux għassa, jien l-iktar li batejtu, rajt għax jiena ġili għamilt ġimgħat ma neħux paga, imma insomma, sakemm tibda. Eh, imma qatt ma qatt il-Maltese Herald qatt ma kellha iktar minn żewġ persuni, Lino Vella u kellu waħda tgħinu, is-segretarja. Jiena ma ma kelli ħadd l-ewwel għaxar snin, jiġifieri għax eh, eh, ma kienx sakemm taqbad l-advertising u hekk it-tax you a long time. Ehm, Ġifieri li rrid ngħidlek, id-differenza ta' kif konna naħdmu Malta u mbagħad ġejna l-Awstralja, infatti, insomma, ma rridx insemmi isma, imma kien ġie wieħed bully minn Malta u rrid jiġi jaħdem mal-Maltese Herald u ġie ma tgħidha ma xtara qalem. Għalli hawnhekk slavery. Le, ma aħna aktar konna nagħmluha sens ta' patriottiżmu, il-Malti stħarat, mhux biex nagħmlu l-flus, għax kieku rrid nagħmel il-flus jiena kelli fejn immur naħdem, mhux se mmur naħdem il-Malti stħarat kif għamlu l-ħbieb tiegħi kollha saru miljunarji. Imma anyway, that's how it is. Lawrence, il-Maltese Herald kienet bl-Ingliż, toħroġ bl-Ingliż. Bil-Malti kien, bil-Malti u bl-Ingliż. Dejjem kienu bilingual. Bilingual, tajjeb. Kienet distribwita f'parti. Ma nafx kollha, ma nafx kollha, ma nafx kollha. Jiġifieri eh, kelkom kelkom anka network pjuttost eh, x'naqbad insejjaħlu eh, professjonali ta' kif din il-gazzetta Għax aħna qed nitkellmu jekk ħaddu l-Awstralja kollha għax qegħdin nitkellmu fuq eh, eh. parti enormi, le? Inti kellek distribution agents titlaq l-om 3000 copies u jqasmu jrek ma, ma kullum kien. Um, jew skont kan kan tipprintja insomma. Um, um,

bdejtu din l-avventura sa ċertu punt, u ġvera. Eh, ġveri kelkom tamlu kuntatti biex nejdu hekk ma' ma' stampaturi, ma' distributuri, ma', ma, ma aġenziji tal-reklamar. Eh, kien seta' mingħajr ma kellna esperjenza, għax jiena kien ma kellix esperjenza, l-esperjenza fil-ġurnaliżmu attwali ħatta meta ġejt nagħmel ftit snin Malta. Imma still still ehm, managerial skills kif tmexxi gazzetta ma tallemtux il-berqa jien, tallimtu għaw with experience insomma, you know. Mhux mhux xi espert, imma mbagħad kif qed tajt intu trid trid eh, eh, by experience, by żball li tagħmel, eh, you become experience in what you're doing anyway. Tajjeb.
Barra barra l-Maltese Herald semmejtilna il-kontribut tiegħek fuq rediffusion eventualment ċandir Malta, eh, il-gazzetta it-torċa, fuq xiex kienu jkunu daw l-artikli?
Jiena dejjem il-suġġetti għaj dejjem kien l-emigrazzjoni. Għat ma tħal fil-politika ġiviri, meta kont nikteb fuq il-torċa, fuq il-Maltin fuq fl-Australja kont nikteb, ma konx nikteb ma ma nista' qatt minn hawn jiena nikteb fuq il-politika f'Malta tkun miġnun. Ħafna jagħmluha, imma imma tkun miġnun għaliex eh, eh, jiena kont nikteb eh, esperjenzi, avvenimenti li jsiru għaw, intervisti ma' Maltin u dejjem kont interessat jien fl-istorja tal-immigrazzjoni. fis-sens kemm kemm id-batijiet li batew il-Maltin għax ħafna Malti jaħsbu li aħna ġejna għal xi holiday kemm batejna fil-bidu u it-tbatija bdiet mill-mument li tlaqt minn Malta meta kienu jitfawna fuq xi vapuri ngħidulhom ras bakis jien kienu it takes you two two months biex tasal l-Awstralja u se jerqu u ma jerqux daw il-vapuri, mhux kulħadd ta' imma kien hemm ħafna każi fejn fejn fejn jiena darba minnhom ktibt artiklu u għadd għadd we should take these people to court, dawk in-nies li ddeċidew li jbattuna fuq vapuri bħal mirs u dawk li jerqu. Anyway, għax Irridu jeħelsu minna, all right? Ġejja, mmexxu, nitilqu l-barra, isom qed jagħmlulna pjaċir, għax se jibgħatulna l-Awstralja. Eh, dejjem kienet interessat, infatti dal-aħħar eh, kien hemm l-anniversarju ta' 75 years from signing the assisted passage agreement.

u ma tistax titlaq ma tistax titlaq mill sa qabesa. Tista' titlaq imma titħallas dak li tek il-gvern Awstraljan, dak li tak il-gvern Malti u te ġviri jina najt li 60% tal-immigranti li ġew l-Awstralja kieku ma kellhomx dil klawsola kollha kien jitilqu lura because Australia in the 50s was not a very nice country.

bloody Maltese or Italian, you've had it. Eh, imma ma kiex kienaw ħafna xogħol, li kienaw kienaw ħafna xogħol, ħafna u ħafna Maltin li ġewaw kienu from, from rural background, per eżempju, jew jew kienu daw ta' xogħol ngħidu, kienu jagħmlu ħafna kienu jagħmlu ħafna flus għax jaħdmu l-overtime, jiġru minn posta l-ieħor, kienu Kienu jbiddlu l-fabbriki fejn jkun hemm l-overtime kulħadd tarom sejjer. Min mhux bħali jiena qatt ma ħdimt, jiena ħlif xi skrivanija ma ħdimx, ma kontx nagħmel flus jiġifieri, imma imma that's my choice u nsertajt eh, u għax rid jiena xtaqt mort naħdem fabbrika kull rid imma imma anyway ma kellix għalfejn. Għamil tażlit oħrajn. Lawrence, ġviri għedin nitkellmu li inti bil-sem tijek fil-kidba ta' daw il-rakkonti u rapporti mill-Australja fuq it-torċa, fuq xandir Malta, fuq Rediffusion. Kont għed biex nidrek tikteb l-istoria eh, tal-Malti eh, fil-kastijak tal-Malti fl-Australja. Incidentalment, Eh, kon zammejtom daw l-scripts Lawrence inti li kont taqra. Għandi, għandi xi fals għax qabel kont kont pasting għaw namilom ma li zmin ta' ma nafx ma zemmejx rekord recent ġiviri imma imma kvettajt int barra Barra da sammejna l-link between l-artikli u dak li konna nikdbu dejjem zammejna l-link u dejjem konna nisħu fuq il-Gvern Malti, ej, don't forget li għandek Malta oħra, inti barra, barra, barra, għadna sal-lum. Anki l-lum ma tistax daħħal l-lum frasom di li għanna li għanna Malta oħra barra, barra minn Malta, mux l-Australia biss. il-postijiet l-oħra. Ehm, u diffiċli biex kultant tifhem hekk ma tkunx għaddejt mill-esperjenza, għax hekk pereżempju qatt ma tlaqt minn Malta, qatt ma mort taħdem postijiet oħra, ma tax tista' ma tistax tħoss x'għaddejt minn u irridu niftakru li fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet Anki l-familja Maltija kienet differenti. Meta kont titlaq mid-dar, kien a big, a big deal dak iż-żmien. Jiena niftakar meta kienu jitilqu ħuti mit-triq, it-triq kollha kienet tieqaf għax se jitlaq it-tifel ta' Ġużeppa lejn l-Awstralja, meta tlaqt jien l-istess, kont tmur, kont tinżel ix-xatt, ma nafx tiftakarhomx inti da, ix-xeni ta' biki u li kien ikun illum dawn dawn l-affarijiet intesew.
Jien niftakar għax kelli ħuti kelli ħuti li telqu lejn l-Awstralja, ġifieri niftakar ħafna bikki u. Jiena esperjenza waħda ta' ma nafx qed noħodlok ħafna ħin. Le, le, le, anzi, anzi. Jien esperjenza waħda nagħti. Hija kien ġej l-Awstralja u dak iż-żmien kien carpenter, very good carpenter, u ġew mażulin biex jiġu l-Awstralja biex jaħdmu specific jobs. Anyway, u kien ġej mal-Asturias, forse l-Asturias maruf Malta. Iva. U Il-ġurnata da telaq mid-dar bil-biki u t-triq kollha barra x'telaq it-tifel ta' Ġużeppa u x'jismu u dal-madoffi Asturias ma daħalx għax kien il-maltemp. Jiġifieri ħija telaq u raġa' ġie lura d-dar u di dejjem niftakarha jien u ommi tant ridet tagħmel party għax qalet it-tifel tiegħi raġa' bdielu ma marx l-Awstralja u miskina l-għada kellu jerġa' jitlaq. Dejjem niftakar il-ġiex battikati li ħadet għax dak iż-żmien il-familji konna ma nafx jiena anki nibda nifhimhom dawn l-affarijiet. Anki meta kont ġurnalista ra, llum pereżempju l-edituri ħadd ma jiftakarhom dawn l-affarijiet. Ħadd ma jiftakarhom, it's very hard to explain to them what migration was all about in the 50s and the 60s. Umbat hemm fattur ieħor għal dil-ġimgħa kont qed nikteb l-ammont ta' flus li batu l-emigranti Maltin lura lejn Malta fis-snin 50s, 60s and 70s kien kien hemm kalkolu ta' 685 million batu il-Maltin. Da fattur ieħor li ħadd ma jitkellem fuqu Malta. Kienu kienu jiftaħru kemm qed jieħdu flus mill-Ingilterra bl-agreements li għamlu u li batu l-Maltin kważi kien foreign aid dik mill-pajjiżi. Għax dak iż-żmien il-Maltin kollha kienu pereżempju telqu r-raġel telaq il-mara, allura baqa' jibgħat il-flus. Aħna t-tfal pereżempju ħallejna l-omna u missierna allura illum ma diċ teżisti taqdi, jiġifieri llum ma tantx baqgħu. Illum illum jinvestu fil-Bank of Valletta mbagħad irid jalqilna irid jalqilna l-accounts tal-Bank of Valletta. Imma imma Eh, biex nadax. Le, le, le, le, ma dar kollu importanti, illa lix anka għal-ġenerazzjoni zazuwa Maltija, kif qed tgħid inti, dawn huma stejjer li ma jaqrawhomx, ma jafuhomx, ma ġiex jiġri. Illum il-ġurnata eh, kif, kif perswas li taf, l-emigrazzjoni Maltija min qiegħed jemigra qed imur ħafna drabi f'pajjiżi tal-Unjoni. U mhux permanent. U mhux permanenti, mhumiex nies illi eh, marru ta' fuqhom senduqhom kif mortu ħafna minnkom. Jiġifieri l-istorja l-istorja, l-istorja tal-immigrazzjoni l-lum fis-seklu 21 hija differenti ħafna minn tagħhom. Allura daw l-intervisti huma importanti wkoll anke għal dan il-lat biex dak li jkun jifhem li isma' meta nitkellmu fuq immigrazzjoni eh, hemm emigrazzjonijiet differenti biex ngħidu hekk. Lawrence, inti eh, għadek għax qajjimna l-punt. Aħna l-immigrazzjoni lejn l-Awstralja kienet on a permanent basis, m'intix sejjer għal xahrejn, l-ewwel nett kien hemm it-two years, imma min ġie hawn ġie hawn dak iż-żmien, dak iż-żmien, mhux illum, illum taqbad ajruplan bum bum, dak iż-żmien min ġie hawn ġie permanently, mhux biex jiġi lura, jiġifieri illum Illum min imur l-Ewropa u min imur kollha bl-iskop li wara sentejn, tliet snin jiġi Malta jew jew fil-weekend jinżel Malta. Kif għedt int hu d-differenza. Differenti ħafna. Lawrence, kurżità aktar minn xejn, fis-snin 60 meta ovvjament it-teknoloġija ma kinitx dik li hi llum, daw il daw il-kontribuzzjonijiet tiegħek kif kienu jaslu Malta? X'kont tuża biex biex
Niftakar l-ewwel kien ikollna kien ikollna it-telegrammi u eh, bil-posta mostly. All right. U u
bil-posta, mbatt, mbatt, ftiftit beta deħel eh, il-posta bdiet eh, jiena niftakar jien naf kemm għamilt Kemm kont nistenna l-posta ġejja minn Malta biex ikollna xi news fuq għal-Maltese Herald. Nistenna l-postman fil-bieb biex biex jasalli jaslu li rapports minn Malta jew jew il-cuttings minn Malta. Kollox kollox bil-posta konna dak iż-żmien. Ġifieri kemm kienet diffiċli. Eh, u tarġa li inti you had to retype everything again, mhux bħallum. Ġifiri kienem kienem ħafna diffikultajiet. Mbagħad naħseb bdejtu tużaw il-fax iktar il-qudiem u xek jew. Eh, mbagħad
fax mbagħad beda eh, ma għasnafx. Imma mostly, mostly postal, għax unbaq meta beda beda l-fax, beda deħel l-internet, ftit ftit, ehm, Niftakar domna a bit long il-Malti Sħarat biex biex sieħbi li jno daħħal l-internet għax kien wieħed xeħ bħali u t-teknoloġija iktar id-dum biex taqbada. Imma imma illum faċi l-ismu, illum nara jien kif il-lesti għadni kemm għaddejt eh, minn Malta taqbad report instantly. Illum news is instant. Ekku. You know, and you don't have to be in you don't have to have the Maltese voice or the Herald għaliex tista' tidħol fit-Times, tista' tidħol fil u taqra x'ismu. L-importanti u din importanti ħafna li għanna koħor ta' Maltin aħna, all right? dawk li huma over 60 li huma computer literate. Issa jiena jiena qasnajt li jiena insomma imma ħafna għal minni eh, dawk they're still depending jew fuq ir-radju li jisimgħu fuq ir-radju. Jew taħroġ il-Malti Herald u jaqrawha jew toħroġ il-Voice u, u jixtru the printed copy għax ma they can't go on, on the internet. U dina diffikultà anke biex nikkonvinċu in-nies. E, imma dawk in-nies ħan insejhom issa dik il-koħor ta', ta dawk in-nies li issa iktar għandhom bżonn l-għajnuna tagħna milli kellhom bżonn qabel. Barra illum it-teknoloġija left behind a lot of older people. Mm. L-ewwel l-ewwel saru xjuħ imsiken, u mbagħad deħed tikop with internet u kulħadd jgħidilhom, ej, Have you you go online, you go online, għad nisma ħallun, jena ġili ġili mur f'uffizzju u jgħad li go online, għadlu hey, hold on, naġina ma ġiġ computer, do you want me to go and die? Għax ma ġiġ computer, kullum kien ta' ġil l-Australia t-najti, ma nafx jamlu Malta, kullħat online jibatek jibiri, u jina argumenta, għalix jina namela maħaf eh, feet on the ground namla ma' ħafna Maltin. U nħoss li ħossu huma u issa jien I can get by. Imma ħafna minnhom they don't. Eh, ġifieri still iridu natu kasom il daw in-nies at least for the next 5 to 10 years għax imbagħad jisparixxew daw in-nies tal-età tiegħi u bad dawk li ġew warajna kulħadd bil-mobile u hekk ngħidilhom jien ngħidilhom illum ma tridux tiġu għand Lord Dimech biex tistaqsu kif, kif, kif sa taħdu pensjoni jew kif, kif sa tagħmlu passaport. Illum ju you go on your mobile or you find out. Ġifiri, id-din, id-din, imma baqanna, baqanna dal-cohort for another 5 to 10 years. You have to look after him. You have to look after them. U... Eh, Lawrence, the voice illi eh, inti li tiġi stampata imma online ukoll u eventwalment ħadd mur online bħal ma tiġri f'ħafna gazzetti mad-dinja kollha bażikament ta' illum il-ġurnata anke għax kif qed tinti bnidem Malti li huwa computer literate jista' anyway jidħol fil-gazzetti Maltin online, speċi m'għandux bżonn divojs biex tgħidlu x'qed jiġri Malta. Allura x'inhu r-rol tagħha llum il-ġurnata din il-ħarġa? Li li you promote what's happening within the community, which you don't get anywhere else. Eh, u tibqa' tagħti l-informazzjoni li per eżempju ma ssibhomx f'gazzetti Maltin. issawwar l-affarijiet fejn tagħmilha interested. Imma għandek kompetizzjoni immensa, jiġifieri kif konna nitkellem nistax nikkompeti, biss nġibu news minn Malta, imma eh, eh, ikun diġà jkun xi 3 or 4 5 days old, dek mhux ma jkunx ġimgħa old, eh, għandek ħafna kompetizzjonijiet. Pero dejjem, dejjem sort of ksibna biżżejjed appoġġ minn ċertu fil-komunità li li mhux mhux ħafna ta' I mean it's not a good business jiġifieri turan I mean hekk ma jkunx wieħed xux bħali jaħdem jaħdem għal xejn. Eh, għanna per eżempju fil-voice min jitħallas imma imma hekk ma jkunx hemm xi wieħed bħali li għadni ffissat fl-antik. Għax there's not enough advertising to to keep, per eżempju, a person full-time employed. Kem, kem, kem, kem iżom your head above water. Kompetizjoni, dana mux jinet najdu, il-gazzetti stampati kolla l-lum they're struggling. Iktar ma jaddi żmien, You can see it, u illum illum min irid imur joqgħod jixtri gazzetta. Bħal mara tiegħi tixtri gazzetta il-gazzetta kuljum. Imma imma ehm, jiġifieri għandek dik il-kompetizzjoni.
Lorenz, inti minn barra eh, li kont tikkontribwixxi fit-torċa, fil-ber, eċċetera, ktibt ukoll eh, kotba.

Da meta ħareġ Flores, meta ħareġ. Għadlek, eh, għax għamilt nota jina ma tantx għadni niftakar wis. Dak kien ħareġ in 2008. Sewa. Umbat it-tini wieħed ħareġ in 2022. U rijulna u koll. Dak kien il-lonċjaħ.
Dak kien il-lonċjaħ xismu għaw Gonzi, meta ġi Lawrence Gonzi, meta ġi l-Australia, t-tini wieħed. Mela, għidinna eh, xaġ fuq dan il-xol tijak. Dan dak kien xol. Eh, dan jina dejjem fil-linja ġurnalista dejjem kont nagħmel intervisti ma' Maltin fl-Awstralja. Nistaqsihom fuq il-ħajja tagħhom, speċjalment fuq l-esperjenzi eh, ta' meta ġew l-Awstralja, ġarmen ħafna minnhom by the time they were well off anyway. Imma imma kont tistaqsihom kif dew how, how they started their business, il-problemi diffiċli meta meta ġew l-Awstralja u, u dak iż-żmien kont niktibhom fit-torċa, kont niktibhom fit-torċa dawn. U bat saħat għalli nata t-torċa stess niftakar il-Mr. Grilxi għalli għax ma tamilomx, għalli għax ma tamilomx fi ktib daw xi darba. Anyway, eventually għamilni għom fi ktib. Imma ek tinduna il-kodba bil-Malti u bl-Inglis kont namilom jien, mux bl-Inglis biss, bil-Malti u bl-Inglis. Eh, Issa mbagħad kont għamilt pereżempju kotba għax jien għandi imbarazz ta' kont kont anki pereżempju noħroġ daw il-kotba il-Maltese Community Directory. Sewa. Eh, da Maltese Directory x'kien? Kien jinkludi fih ħafna informazzjoni fuq Malta eh, u fuq l-Awstralja, per eżempju, dak iż-żmien how, how, how to apply for a pension, how to apply for for ah, fi żmien ta' ta' Fenek Adami għaw u kif jaħdem il-Gvern Malti u insomma, anyway. U da konna qasmuh, konna qasmuh il-komunità. Knaw, knaw, eh, insomma, eh. ma da kollha jiena ġeneralment kont ngħaddimu. Kna Maltin oħra li ħarġu kotba, eh, per eżempju, ħafna ħjar minni ġifieri kien hemm Morris Kawki minn Melbourne naħseb għamiltu intervistanti. He is my my mentor dak I, I worked with him for a long time.

M'għandekx bżonn il-Lore di Mek biss, hemm ħafna ħafna ħafna nies oħra li ma jiena tajt il-kontribuzzjoni li stajt oh, fil-limiti tiegħi.
Lawrence, meta tħares lejk bħala emigrant il-ġenerazzjoni tiegħek tara differenza bejn eh, gruppi etniċi differenti, per eżempju semmejt Italjani u l-Grigi fil-bidu tal-intervista, meta tħares lej il-Maltin. Jrid intom tlaqtu meta Malta kienet ta' kolonja eh, Britannika sewwa, taqqas kienet pajjiż indipendenti terġa' ehm, daqstikka meta komparata ma' pajjiżi oħrajn eh, minn kienu l-emigranti sejrin lejn l-Awstralja. Tara li kien hemm differenzi jew similaritajiet forsi bejnkom bħala grupp etniku Malti u gruppi etniċi oħrajn
Le, jiena ħanajlek, marix marix niftaħar, ma jiena kont jiena jiena ħdimt ma' Department ma' Department of Ethnic Affairs Australian for, for a long time u kont coordinator tal-ewwel Migrant Resource Center fl-Awstralja. Ġifieri jiena għandi esperjenza fil-Ethnic Affairs għandi ħafna tant li ġejt maħtur ambassador, ambassador for Ethnic Affairs for a long time. Uh, wara li rtirajt ġiviri, imma ġiviri ħdimt ħdimt ħafna mal-komunitajiet etniċi fl-Awstralja, imma dak iż-żmien kif li kienu komunitajiet European mhux li konna, iktar il-Griegu t-Taljani l-iktar li kien hawn, ġifieri, konna l-Maltin konna konna kważi t-tielet minn dak iż-żmien. Eh, illum hekk kien ħares ta' jetni kaffer, zaw, I wouldn't have a clue, ħafna mill-emigranti għadna għadna kemm esperjenzajna Indian Migration to Australia, l-Indjani fl-Awstralja saru it-tieni wara l-Ingliżi. Issa fil-ħajja tiegħi jiena dejjem dejjem it-Taljani u l-Griegi kienu l-iktar immigranti fl-Awstralja. Illum qabżu l-Indjani. u għandek Filippino, kemm anki fi żmieni kien hemm il-Filippino, imma llum għandek ħafna mis-South Africa, mill-Vjetnam, meta spiċċat il-gwerra ġew ħafna mill-Vjetnam. Jiġifieri iktar komplikata ix-xena milli kont fiha jien. Kellna problemi wkoll, jiġifieri mat-Taljan u mal-Grieg u mal-Polish u da, problemi, bissom mhux problemi, needs ngħidilhom jien iktar kienu neċessitajiet milli billi problemi, għax da bil-fors kollok ċertu problemi meta tmur minn pajjiż għal ieħor, ħafna minnhom daw laqas il-lingwa ma kellhom, mhux bħalna x'aħna konna niddubbaw da xejn bl-Ingliż. Imma imma daw Taljani u Griegi u l-oħrajn laqqas lingwa ma kellhom. Il-Migrant Resource Center daka mbagħad spreddjaw mal-Awstralja kollha u dak jiena bdejthom l-Awstralja I traveled all Australia setting up migrant resource center għamilt ħafna żmien. Anyway, um, u ħdimt ma' ħafna ministri ġifieri, uh, u mhux qed ngħidlek, jiġifieri, I was regarded as a some kind of an expert on, on, on oh. ethic affairs. Għax kont naħdem, mux għet niftaħar tax, kultant laqas il-sibja. Għettejt il-fatti, jux. Eh, imma, imma, ehm, per eżempju, kriġi Malta jena u taġli is-sitwazzjoni li għandkom Malta bħalissa is totally different to the one I experienced. Għax hekk ġejjin mill-Eritrea, ġejjin mill-Sudan, u ġejjin minn hemm, u ġejjin minn hawn. Jiena qatt ma ħdimt ma' dawk in-nies. Hekk tgħidlu mat-Taljani, mal-Griegu, mal-Europeans, ngħidlek nifhimhom u nista' ngħidlek il-problemi li kien ikollhom. Għaliex ma tistax tkun espert f'kollox fid-dinja, hemm il-limiti. Ġifieri bħala grupp etniku il-Maltin eh, eh. lura fil-ħamsinijiet, fis-sittinijiet. Kif eh, x'differenza kont tara bejnkom u l-gruppi l-oħrajn ħafna minnhom telqu mill-Ewropa bħalkom, x'differenza kont tara bejnkom? Intom u l-Grigi, per eżempju. Aħna dejjem konna a very law abiding to start with very law abiding migrants, ġifiri ma kienx ikonna problemi mal-autoritajiet jew hekk kellna good name. U mbagħad at one time for a long time aħna konna British subjects. Sewa.

u l-ewwel bdew jgħidu British, British migrant u British u fl-aħħar splodew li dak Malti u għallu Malti x'għandhom xaqs ma' British. U mbagħad dawru għaddi tal-British ma bqajniex British subjects anymore. Anyway, imma imma imma jiena ngħid li eh, kellna l-istess problemi li joqtu l-min jibdel minna l-oħra bil-fors aħna. Mhm. E, kenna plus jew jew minus li ħafna minnhom kienu litterati l-Maltin li telqu fil-ħamsinijiet u kienu litterati in both languages. Sewa. Kemm fil-Malti u kemm fl-Ingliż. Per eżempju, kien hemm Taljani, Griegi u fil-Grieg kienu kunu Taljani kienu Taljani jaqraw bit-Taljan, aħna l-litteresmu tagħna kien fil-both languages. Ġifier batejna minna dik. Imma mbagħad kellna wkoll ħafna li kellhom conversational English you know, jifmu ħolqot problema u kol tax mbagħad il-Maltin ħadna l-fama li nafu bl-Ingliż. U this was a miss, eh? U konna nitilfu ħafna grants bi għadi. Ma kienux jistaw jifmu, mux ma jistaw xim, imma li jinti when you have conversational English, your comprehension It's not complete. Allura inti tkun għand it-tabib. U jien kif kont ngħidilhom jien, għand it-tabib u għand l-avukat u għand ma tistax kun tifhem 50% mill-li għajdlek, tittifhem 100% għax you're in trouble. Ek tmur għand il-Social Security u bat kollha kienu jiġu għand xi wieħed bħali da jgħidli it-tabib għalli hekk jew is-social ma jistax ikun għallek hekk. Inti fhimtu hekk, għaliex ma tlabtx interpreter? Jew jew aħna konna ma nizon interpreter aħna l-Maltin. Imma batejna wkoll minn min, min dak il-fatt li kellna conversation in English imma ma konniex nifmu u għadna sal-lum ħafna Maltin u nisħaq jien anke meta mkollimhom li make sure li you're understanding li qed jgħidulek tifhem 100%, mhux nofs, jew għax jitkellmu daqsxejn diffiċli ma tifhimhomx. Then say, I can't, I don't understand, can you explain? Għaliex that's how you start getting into trouble. Mhm.
Lawrence, um, ma rridx nżommok ħafna, ma xtaqt insaqsik mistoqsija tal-aħħar. Semmejna diversi eh, attivitajiet anka laqdiet illi kien hemm imwaqfin, ehm, attivitajiet ta' festa, eccetera. Ehm, mill-esperjenza tiegħek fej jidħol il-qasam letterarju Malti, poezija, romanzi u xnafin. Kien hemm eh, kontribut f'dan is-sens minn kittiba Maltin? Ja, kien hemm kien hemm kien hemm kontribut u nisbħal par Frank Zammit, Rodrik, ehm, il-Minister semma ġo ġo eh, Victor Vella, mm. minnaħa ta' ta' Nisar, daw kollha kontribu they contributed a lot fil-xokon Frank Zammit, per eżempju, eh, u anki Rodri Kinway u Viktor Vella u forse qed nħalli xi oħrajn, imma daw kienu anki jagħmlu serati letterari, imma daw inqataw ta' you talking you're not talking about the last 10 years, jiviri, da żmien ma domx isiru daw l-affarijiet. Ehm, il għaliex daw in-nies li qed insemmi kollha waslu naħseb fl-età tiegħi jiena u ma baqalhomx eh, the energy to, to, to do what they do u stampaw ħafna kodba wkoll bil-Malti ġifieri.
Li kollhom readership però kienu jaqraw bil-Maltin. Eh, jiena jiena niddubita, jiena niddubita, għax jiena ngħidlek anke meta meta printajna kodba bħal daw ġifieri. Sewa. jekk teħles 500 tkun għamilt skoperta. Ġiviri, għasab wara għasab wara affarijiet letterarji, ġiviri. Mawx ta' klaċ fil-fema tiegħi ta' sa' għaw minn min forsi għal motiħor. Lorenz, għalfej taħseb li ma' hemmx dan laċ? Il għaliex kif għattek l-ewwel, l-ewwel nies inti kellek ħafna nies illitterati. Ora, hekk inti ma tafx taqra bl-Ingliż u bil-Malti, mista tmur tixxi ktib tiegħi. Eh, eh, you know, eh, jiena naħseb dik waħda mir-raġunijiet li kellna ħafna nies ħafna nies illitterati li ġew fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet. Mhux totally illiterate imma imma mhux li jaqraw mhux li jaqraw lek il-poeżija jew ix-xogħol ta' eh, ta' ta' Viktor Vella jew tal-oħrajn, anyway, jew jew jew ta' Morris Kawki. Allura bat ton l-odjenza ton oslu ku, ton mm. oslu kafna. Jina dik naħseb li hija ir-raġuni. Jista' jkun hemm raġunijiet oħra ma Għax għana mbagħad ħatta ħadd ma rrid jammetti kif nammetti jien, għax jiena jiena nammetti, għax kull tmur tkellem ix għax jollu kien bet 2000 copies u għajja. Imma rrid ngħidlek jiena jiena għaddejt mill-esperjenza jiġifieri. Eh, u meta nkunu qed nanalizzaw ir-raġunijiet, we have to be sincere, għax inkella ma naslux konklużjoni tajbin, mhux hekk? Ekku, ekku.
Lawrence, jina verament nixtieq nirringrazzjak ta' din il-sija li qattajna flimkien. Naf li stajna qattajna anke iktar għax l-esperjenza tiegħek hija vasta, imma kienet se intensa le li fija tajtna tajtna ħafna informazzjoni anka għal posterità għaliex eh, daw il-filmati li qegħdin nagħmlu se jkunu intellejn fuq is-siti tagħna tad-Dipartiment fl-Università anka biex nis illi illi maddewx minn dawn l-esperjenzi jkunu jistgħu jifmu aħjar. Ħalli inwaqqaf ir-recording hawnhekk nirringrazzjak mill-ġdid Lawrence.
Nirringrazzja lilek.